Ix-xemx sajfija.
Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. U l-programm jismu Etimoloġija biex xieraq li f'dan l-istaġun niddedikaw rokna għal dik li fil-lingwistika ngħidulha l-vokali etimoloġika. Il-vokali etimoloġika hija parti integrali mill-kelma u ma tista' taqa' qatt, lanqas jekk qabilha jkollha kelma tispiċċa b'vokali. Tiftakru xi għalliema jgħidulna li żewġ vokali ħdejn xulxin jiġġieldu u ma jistgħux joqogħdu, ejja ngħidu li kellhom nofs raġun, għax fil-verità, mhux dejjem huwa minnu. F'każ li jkollna kelma li ġejja mit-Taljan, ngħidu aħna il-kelma infern, li ġejja minn inferno, dik l-i ta' quddiem trid tinżamm dejjem, anki jekk il-kelma ta' qabilha tispiċċa b'vokali. Dan il-prinċipju etimoloġiku mhux dejjem insibuh faċli fil-lingwa tagħna għax kulma jmur, il-ġenerazzjonijiet li tilgħin mhumiex ikunu esposti għat-Taljan daqs kemm konna esposti għalih aħna qabel. U anki jekk nafu t-Taljan, xi dubji se jinqalgħu dwar jekk dik li hijiex parti mill-kelma fil-lingwa oriġinali jew le. Jekk fil-każ ta' li etimoloġika il-kriterju etimoloġiku joħroġ rebbieħ, fi lsienna dan il-kriterju ġieli jċedi postu għal kriterju fonetiku, jiġifieri il-prinċipju tal-ħoss. Jekk nieħdu per eżempju l-pari irkoppa jew irkuptejh, kien hemm żmien li konna niktbuhom bid-doppja be flok bil-pe. Hemmhekk kien jitħaddem il-kriterju etimoloġiku għax il-kelma ġejja minn rikeb. Iżda l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, fid-Deċiżjonijiet Numru Wieħed maħruġa fl-2008, mexa fuq il-kriterju fonetiku u qatagħha li dawn il-kelmtejn jinkitbu bil-p u bil-p biss, għax wara kollox hekk jinstemgħu. L-istess nistgħu ngħidu għall-kelma skont, tinkiteb dejjem bit-te u mhux bid-de. M'għandix għalfejn inkun naf li ġejja minn secondo fit-Taljan, u hawn, erġajna, jiġi applikat il-kriterju fonetiku fuq dak etimoloġiku. L-istess ġara fil-kliem bħal kuritur jew kurutur, li jridu jinkitbu bit-te u mhux bid-de, jew sobtu jew zoptu, li jinkitbu bil-pe u mhux bil-be, irrilevanti, li ġejjin minn koridoio jew minn subito, tlaqna nisimgħu lil Raffaello Bezzina jkellimna dwar il-kelma interessanti u l-vokali etimoloġika.
Il-kelma interessanti hija partikolari għaliex il. Kelma tibda bil-vokali i u minħabba li fil-Malti għandha dik li tissejjaħ l-i tal-leħen ġieli jiġri li nagħmlu l-iżball li l-i ta' interessanti nwaqqgħuha fi frażi partikolari. Pereżempju, ħa nagħti l-eżempju, laqgħa interessanti. F'laqgħa interessanti ġieli jkun hawn min ineħħi l-i ta' interessanti u dan jagħmluh għaliex jaħsbu li dik l-i qiegħda hemm għaliex hija tal-leħen, mentri fil-fatt l-etimoloġija turina li l-id tal-interessanti hija parti mill-kelma. U bħalma ma nistgħux inwaqqgħu s-s minn interessanti, għax dik hija parti mill-kelma, hekk ukoll l-id ta' interessanti ma nistgħux inneħħuha għaliex dik hija parti essenzjali mill-kelma. Interessante ġejja mit-Taljan, interessante, u l-etimoloġija torina interessante qiegħda torina illi li hija parti kruċjali minnha. L-ewwel semmejt li tal-leħen, ħa ngħid kelmtejn, ħa nagħti kelmtejn fuq deal tal-leħen biex nispjegaw aħjar x'qed eh, nipprova ngħid. Mela li tal-leħen hija i hija vokali partikolari hija i li ndaħlu fil-bidu ta' kelma biex aħna nkunu nistgħu ngħidu kelma partikolari biex fil-pronunzja fid-diskors inkunu nistgħu ngħiduha b'mod eħfef, inħaffu d-diskors. Per eżempju, fil-frażi dalwaqt immorru, minkejja li forsi ma nkunux konxji ta' dan il-proċess, f'dalwaqt immorru qed indaħħlu l-i qabel immorru biex inkunu nistgħu ngħiduha. Jekk ma ndaħħlux din l-i f'dalwaqt immorru, ikun diffiċli għalina li ngħiduha. Mela diġà tajna l-eżempju ta' laqgħa interessanti. Ħa nagħti eżempji oħra. Eżempju ieħor hija l-kelma intelliġenti. Intelliġenti wkoll ġej mit-Taljan, intelligenza jew intelligente. U f'eżempju bħal tifla intelliġenti li ma nistgħux inwaqqgħuha għaliex li hija parti mill-kelma, parti integrali mill-kelma. Nagħti xi eżempji oħrajn, l-eżempju dokumenti importanti. Importanti li hawnhekk fl-istess ġifieri hija tinsab fil-bidu tal-kelma importanti bħalma nsibu li tal-leħen imma li ta' importanti hija parti integrali tal-kelma u għalhekk ma tistax titwaqqaf fl-ebda kuntest. Nagħlaq b'eżempju ieħor, ħafna insetti. Li ta' insetti hemmhekk ukoll li hija parti mill-kelma. U għalkemm ħafna tispiċċa b'vokali, ma nistgħux inwaqqgħu li ta' insetti għaliex li hija hi etimoloġika. Tirronfo'
kif tbatti x-xemx sajfija, laqgħet mgħotha l-għabieb.
Fit-tieni parti tal-programm se naqbdu wkoll ma' aktar prinċipji lingwistiċi interessanti li meta nifhmuhom jgħinuna napprezzaw aktar kif jaħdem u jinkiteb ilsienna. Iż-żewġ pari ta' kliem li se jsemmilna Ġorġ Farrugia huma lanzita u misħun u se jużhom biex jispjegalna kif jaħdem il-prinċipju tal-agglutinazzjoni tal-artiklu. L-agglutinazzjoni sseħħ meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' warajh b'konsegwenza li jispiċċa jitlef l-istatus tiegħu ta' artiklu, jitwaħħad mal-kelma tant li jitqies bħala kelma waħda. Hekk ġralhom il-kliem lanzita u ruxmata kliem ieħor fil-Malti bħal larinġa, linka, labra, lasta, labtu, lembut, loppju, lamtu, lant, ilma, lifa u liżar. Każ interessanti li ġrali milux waqt lezzjoni tal-Malti ma' studenti tal-ħdax-il sena tas-sekondarja, seħħ meta tlabthom jagħtuni żewġ omofoni Bil-ħoss għatu, waħda, li tinkiteb għajn a t u, li tfisser lid bl-Ingliż, u għatu, li tinkiteb a għajn t u, u din tintuża meta tikkmanda lil xi ħadd biex, ngħidu aħna, jagħti donazzjoni jew jiġġieled. Li sibt interessanti hu li student minnhom ħaseb li l-kelma għal lid hija latu u mhux għatu. L-artiklu tal-kelma ħasbu parti integrali mill-kelma, għax skontu dejjem qalha b'dak il-mod. Dan l-iżball ħelu jkompli jurina li l-Maltin, kemm fl-antik kif ukoll illum, jippruvaw jinterpretaw il-ħoss ta' kelma u f'moħħhom jinterpretawha kif jidhrilhom huma, irrispettivament bir-regoli grammatikali li jeżistu. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia ikellimna aktar dwar l-etimoloġija tal-kliem lanzita u misħun. Tilqronfol
kif tbatti x-xemx sajfija.
Tajjeb, eh, illum ħan nitkellmu fuq żewġ kelmiet, lanzita u misħun. Eh, xem komuni bejnietom, ħan naraw daqxejn għalli xazinnijom eh, u ħannaw xem komuni bejnietom. Ħan nibdew bl-anzita, bit-tifsira ta' l-anzita. L-anzita Hija dik ix-xagħra dritta wieqfa tniggeż, tajjeb, li bħalma jkollu fuqu l-ħanżir, bħal dik ix-xagħra li jkollu fuqu l-ħanżir, tkun iebsa u tkun tniggeż. Tista' tfisser ukoll xagħar ta' l-ixkupa u ċerti xkupi fil-fatt jgħidulhom xkupi tal-lanżit. Dawn l-ixkupi ma nużawhomx normalment id-dar biex nikinsu xi trab fin, imma jintużaw biex jikinsu affarjiet goffi bħal żrar, pereżempju biex jikinsu t-toroq, il-kenniesa kienu jkollhom l-ixkupi tal-lanżit, u mil-lanżit jagħmlu wkoll anke pniezel u xkupilji. Lanżita tista' tkun ukoll meta r-raġel normalment iħalli l-leħja xi jumejn, tlett ijiem mingħajr ma jqaxxarha u tibda tisponta, tkun tniggeż u jadula ukoll jirreferu għaliha bħala l-għanżid. Anka wkoll min ikollu xaru oħxon. Xaru eh, oħxon u jkun forsi diffiċli biex jippetnah, jidher jisu maqut hekk, jirreferu għal ġri jadulu l-anżid dak. U għanna wkoll l-espressjoni li tfisser li tfisser era kbira. Bħal meta ngħidu eh, dak għandu kull anżita għalik, Jiġifieri jgħir ħafna, jgħir ħafna għalik. Issa ħa niġu għall-etimoloġija tagħha, l-oriġini tagħha hija l-kelma inzita mill-isqalli. U hawnhekk għal darb'oħra ġieli għad ta' f'dawn il-programmi, irridu niftakru li l-poplu Malti għal ħafna żmien kien poplu monolingwi. Kien jaf il-Malti biss. Meta kien jiġi f'kuntatt ma' lingwa oħra, Kien jipprova jinterpreta l-ħsejjes, il-kliem, tajjeb, il-ħsejjes tal-kliem li qed jisma' skont il-mekkaniżmu tal-uniku lingwa li kellu, il-Malti. Allura qed ngħidu li fl-Isqalli l-kelma hija inzita. U meta jagħmlu l-artiklu quddiemha, fl-Isqalli tiġi l-artiklu li huwa la, meta jgħaqqduhom flimkien tiġi la inzita. Imma meta l-Maltin kienu jisimgħu la inzita, Kienu jinterpretawha bħala kelma waħda. Għaqduha flimkien, la nzita, ma kinux jgħidu il-la hija l-artiklu u nzita hija l-kelma. U terġa' għamlu l-artiklu quddiemha, bil-Malti. Mela meta qed ngħidlek il-la nzita, hemmhekk jien għandi l-artiklu Malti. L-artiklu Millis qalli il-la u l-kelma Siċiljana nzita. Tajjeb, fl-Isqalli l-kelma nzita tfisser suf oħxon fuq dar il-ħanżir u anke dak li jkun hemm f'denb f'denb iż-żiemel. Interessanti fl-Isqalli għandhom ukoll espressjoni li hija lo scrupolo di la nzita li li tirreferi għal xi ħadd li bħal donnu jiskrupla għal xi ħaġa żgħira ta' ħaddieħor meta hu għandu difetti ikbar. Bħal meta ngħidu bil-Malti inti tara hux veru t-tibna f'għajn ħuk u t-travu f'għajnejk ma tarax. Issa dan il-proċess meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' warajh, fil-lingwistika għandu kelma partikolari, għandu terminu partikolari, insejħulu l-agglutinazzjoni tal-artiklu, meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' warajh u titqies bħala kelma waħda. U dan mhux proċess rari fil-Malti, jiġifieri bħal Lanzita għandna għandna kliem ieħor. Nistgħu nsemmu eżempji oħrajn li ħadna mit-Taljan u mill-Isqali ta' kliem ieħor fejn ġara dan il-proċess. Per eżempju l-kelma larinġa. Larinġa fil-Malti li ġejja minn aranċja fit-Taljan jagħmlu l-artiklu quddiemha l-aranċja, il-Maltin semgħu l-aranċja u għamluha kelma sħiħa larinġa u reġgħu għamlu l-artiklu quddiemha, il-larinġa. Il-kelma l-Inka. li ġej mill-Isqalli Inka jew Inga, tajjeb, il-kelma Labtu li ġejja minn abito bit-Taljan jew abitu mill-Isqalli, il-kelma Lembut minn imbuto bit-Taljan, tagħmel l-artiklu bit-Taljan l-imbuto, il-Maltin qisuha kelma waħda Lembut u reġgħu għamlu l-artiklu. Dan il-proċess ma bediex mal-Isqalli u mat-Taljan imma kien ukoll beda saħansitra ma' kliem li ħadna mill-Għarbi. Pereżempju, il-kelma iżgħar, mill-Għarbi, jekk jagħmilha l-artiklu Għarbi quddiemha el iżgħar, tajjeb il-Maltin kien jismu el iżgħar u spiċċat kelma waħda l-iżgħar, u erġajna għamilnielha l-artiklu quddiemha il-iżgħar. Il-kelma ibra, fl-Għarbi, bl-artiklu quddiemha el ibra, fil-Malti spiċċat il-labra, labra. Il-kelma qafa, fl-Għarbi, el qafa, bl-artiklu Għarbi, u fil-Malti spiċċat L-ifa. Imbagħad għandek il-kelma, nużawha kuljum, il-kelma ma fl-Għarbi, mhux meta tgħajjat lil ommok, jiġifieri, bl-artiklu diġi għal ma bl-Għarbi, the water, tajjeb, il-Maltin kienu jisimgħu għal ma, għamluha ilma u reġgħu u reġgħu għamlulha l-artiklu quddiemha l-ilma. U allura meta fil għandek il-qawl il-kelb il-mismud kull ilma jaħsbu misħun, hemmhekk għandek prova tal-kelma ilma fejn inti għandek il-kelma Għarbija ma bl-artiklu quddiemha, alma, għandek l-agglutinazzjoni. U għandek prova li l-kelma ma hija kelma weħeda mbagħad fil-kelma misħun. Ma, tajjeb dak li aħna bil-Malti ngħidu ilma sħun. Ma sħun li bil-Malti ngħidulu misħun.